Dyma fi ar ben Mynydd y Graig, uwch ben tre Aberdâr. Brenhines y Brynie, neu Sweetburn Dâr yn ôl y trigolion. Ond mae Aberdâr fel llawer iawn o drefi diwydiannol Blaenau Morgannwg wedi colli rhan helaeth o'u Cymreictod, a chydig iawn iawn o Gymraeg a glywir ar lafar. Fe ddaeth y glo a'r diwydiant haearn. a llawer iawn o gyfoeth diwydiannol i'r Cwm, ond erbyn hyn, sbwriel diwydiannol sydd ar ôl. Ond, beth am ddiwylliant Aberdâr? Yn ôl tua 1837, sefydlwyd yn Aberdâr Gymdeithas Cymreigyddion y Carw Coch gan William Williams yn y Stag Inn ym Mhanhariet Street. Cynhaliwyd Eisteddfodau yn y Stag a'r Brwdfrydedd Eisteddfodol yma a gyfrif am y ffaith mai Aberdâr yw cartre'r Eisteddfod Genedlaethol, ac yma ym Mharc y Dref cynhaliwyd yr Eisteddfod honno ym 1956. Ar draws y ffordd mae hen Ysgol Ramadeg y Bechgyn, lle bu Ti Rowland Hughes yn athro ar un adeg. Y Caffi Mona sydd bellach wedi droi'n siop bara oedd man cyfarfod un o brif fudiadau llenyddol Aberdâr, sef y Cymrodorion, ac yn y gymdeithas fywiog hon roedd gwŷr o fri cenedlaethol yn cyfarfod. I droi at fyd cyhoeddiadau, yma roedd gwasg argraffu'r Darian, Unig bapur Cymraeg a de ar un adeg. Yn anghabel Bethania cynhaliwyd un o'r cymanfaoedd canu cyntaf o dan arweiniad Ieuan Gwyllt, a nepell i ffwrdd ar y sgwâr saif cofgolofn Caradog, cerddor ac arweinydd yr enwog Gôr Mawr, a enillodd yn y Plas Grisial yn Llundain yn 1872. Wel, dyna chi ran beth bynnag o etifeddiaeth Cwm Cynon. Ond beth am y dyfodol? Pwy sy'n mynd i warchod y pethe yn y Cwm? Mi ges i air efo Mister Geraint Price. Chi, Mister Geraint Price, ydi arweinydd Aelwyd yr Urdd yma yn Aberdâr. Dwi'n clywed fod angen lluniau ar droed gynnoch chi i greu man cyfarfod newydd 'ma. Fedrwch ddeu ychydig o'r cefndir wrthai? Wel, tua dwy flynedd yn ôl, yym, fe benderfynon ni i chwilio am le yy cartre parhaol i'r aelwyd yn Aberdâr, oherwydd roedden ni'n teimlo bod y man cyfarfod presennol sy gynnon ni ddim yn yn addas ar gyfer ein gweithgareddau fel aelwyd. Lle oedd hynny?
Yn Hen Ysgol y Bechgyn yn Nhre Cynon. A, ac ar ôl trafod gyda'r swyddogion, fe aethon ni o amgylch y dre ac fe daron ni ar Capel Zoar yma. Ac ar ôl sgwrs gyda'r ysgrifennydd, um, Sir DJ Williams, um, ac ar ôl iddo fe uh, i weld yr aelodau, fe benderfynon ni i wneud cais am brynu'r capel. Dydy'r capel ddim wedi ei ddefnyddio ers tua pymtheg mlynedd, ond maen nhw'n dal i addoli yn y festri. Felly, yy, ni'n gwneud peth da iawn mewn ffordd. Rydyn, fe fyddwn ni'n cael adeilad newydd, ac wrth gwrs fe fydd yy yr aelodau yn dal i addoli mewn capel Cymraeg yn y festri. Bydd angen dipyn o drwsio ac atgyweirio ar y capel yn bydd? Sut dach chi'n mynd i godi'r arian ar gyfer hynny? Wel, 'yn ni wedi sicrhau grant sylweddol iawn gan y Cyngor Sir, hefyd gan y Adran Addysg a Gwyddoniaeth. Ond hefyd, wrth gwrs, gyda grant, mae'n rhaid i chi i ddod o hyd i swm eich hunan. Ac felly fe, fe fydd eisiau swm sylweddol arno ni i wneud y gwaith addasu. Ac fe hoffwn i gymryd y mantais yma i apelio at Gymru, yym, y Cwm, i i'n helpu ni, os gallen nhw, yn ariannol neu'n yma- ymarferol, yym, i wneud y fenter hwn. Beth ydych gobeithion chi ynglŷn â'r ganolfan newydd? Wel, yy, fe fydd hi, wrth gwrs, yn gartre parhaol i'r aelwyd. Yym, hefyd, fe fydd hi ar agor i unrhyw adran o'r Urdd, yy, mewn ysgolion yn y Cwm, hefyd, ac hefyd, yy, Y ni am gobeithio y bydd sefydliadau eraill a mudiadau eraill Cymraeg a a Chymraeg yn y cwm yn ei defnyddio hefyd, megis Sefydliad Cymru, um, mudiad uh, y dysgwyr yn y cwm, efallai, ac hefyd y cymrodorion, uh, efallai y byddai pensiynwyr Abertdâr yym yy yn hoffi dechrau cangen Cymraeg o'r o'r pensiynwyr yn y cwm ac mae llu o bethau eraill dwi'n siŵr fydde... Fel ysgol yn meithrin neu rywbeth felly? Ie, ie. Yn amlwg mae Aberdâr wedi adnabod diwylliant, a gyda'r ganolfan newydd efallai cawn ni eto glywed y gri, 'Aberdâr yw bri y dydd'.